Meta kont iżgħar kellna grupp jgħidulu tan-numri. U konna noħorġu fit-toro u niftakar qabel ma konna nibdew protesta kien ikun hemm mijiet u ġili anka eluf ġifieri ta' nies. E konna waqt kont ġunġibu dil megafon u hekk konna ngħid isaħħom nimxu minn għandu xi affarijiet li huma violenti Jekk jogħġbu. Armi u hekk jiġifieri. Xi ħadida jew xi nija. Serra tizzi hekk.
Eh. Konna niteddu mal-art u nitolbu biex jitilqu, kienu jitilqu, ġil jitilqu mija per eżempju, biex ma jkunux maħna. U aħna konna naqlaw xebate, sew ġifieri, però ma konniex nirrispondu. Anka dik konna nippruvaw nagħmlu mhux faċli, eh? Żgur li le. Ġifieri tagħmel hekk ovvjament għax jibdew ituk bil-lembubi u bil-gas ta' dmuħ u hekk, imma mhux li ttih daqqa u tifqalu. Ġieli kien hemm xatt eh, minnkom li fera serjament. Żgur. Kontat li l-istorja tal-baħrija meta kisru saqaj. Mela, mela, mela.
Dak tal-baħrija kienet illi aħna konna nippruvaw nkunu Fuq ix-xandir daw xandir qatt ma kienu jġibu xejn li nagħmlu aħna. Protesti enormi u xejn. U konna eh, edna ktibnilhom ma tawx kasna, sibna programm live li kien jismu Bonġu Malta, il-baħrija kienet isir, morna mek, dak iż-żmien dak inhar ma ħadniex elu, fax kien kontrolla bli mija, għamilna rehearsals ta' kif jinkelli suffara, kollha kellhom karta strazza ngħidulha rridu xandir ħieles u kif jien nara li qegħdin live insaffara u daw joħorġu l-karta strazza. U l-ewwel morna saqsejnieh il-preżentatur u għalinna l mimli ta' mimli għadnu kemm ngħidu xi ħaġa qed jistrelmu n-nies u hekk. No no mimli. Darna miegħu jiena ngħid li qegħdin live saffar toħriġna u dejna aħna rridu xandir ħieles. U daw bdew jiprofaw jaqtaw jerġa' jiġi l-istampa aktar ħaġi viri. Eh, taf inti dak il-ħin tisfixkel. Naħseb konna minna xi nofs minuta on air. Imma kif qata' mbagħad xeba li qlajna konna ġifieri kienet ċeba. Ma kif għajdu xeba l-bahrija, speċa minn kien qiegħed il-bahrija. Għax kombinazzjoni kien hemm każin tal-Labor. Sewa. U dak iż-żmien it-tax kienu ġifieri nis tal-Labor, ġifieri jiena Għamilt intervisti wara, it-tags kienu jmorru mal-pulizija u jazlu l-armi. Daw kienu jisawtuna it-tags. L-armi tal-pulizija.
Għalek għal-Fred San tabel bieċa xogħol kbira ħafna li neħħal violenza, ġviri neħħal daw in-nies, kienu jagħmlu li jridu. Ħadd ma jista' lihom ġviri, iż-żejtun u l-mass meeting ta' żejtun jagħmlu li jridu. Qatt ma jkellimu. Anarkija totali, ġviri. Inti għalfej kont tħoss li trid tirribella kontriha din is-sitwazzjoni. Eh. Imma mhux kulħadd. X'mistoqsija Għalajt, forsi għalik tiġik naturali, però jekk insaqsi mit ruħem barra, eh, naħseb inti tkun l-1% li tajli ovvja li niġġielet. Eh, ħaddieħu jgħidlek u le, jifhem jien għandi ġob, għandi

fejn il-Kummissarju tal-Pulizija joqtol il xi ħadd id-depo u jarmih ġo ġo ġo ġo witħal qormi. Kif tista' imma l-ħafna nies dik iktar raġu mhijiex ok, assolutament mhijiex ok. Kif qed ngħidlek li għal ħafna nies iktar raġuni li għal huwa xħalqu ma x'joqtol il-kummissarju. Eżatt, le le, ma dik dak naħseb dak huwa ma nafx. Dak huwa faka, pun, dak huwa kodardja. Għax il-verità li meta toqgħod kwiet Meta tiġri lilek imbagħad, mm-hmm. kun hemm iskiet tan-nies li ġralhom qablek. Mm-hmm. Dik il-verità. Ġifieri inti ma tistax tkun ġifieri neutrali, kellek persuna u barra għad li tismani ngħid neutralità da fiċ-ċimiterju, vera mm-hmm. ġifieri. Li tkun neutrali hija kompliċità li ma tajt xej. Ġifieri jinnaf, jinnaf, jinnaf għandi dal-ritratt tara pereżempju, nsibu. Dit-tifla. Luxien. Din kienet ġol-baħar, ġobot, tajjeb, qed jitolbu jiċemplu l-gvern Malti biex isalvom. Di kienet bilaċ. Qed tmut bilaċ. U madonna ma jirrispondi ħadd. Dik se jagħmilha fismi l-gvern, ma tarax. Fismi. Noqgħod kwieti ġifieri. Di mietet bilaċ. Niftakar l-arċisqofa minna protesta kien qal l-aħħar klim tal-uxien kienu l-klim ta' Ġesu Kristu. Għandi laċ. u mietet. Sturdiet fil-verità. U mbagħad ġie ħelikopter, preda jieħodha biex joħduha l-isptar u fuq il-ħelikopter mietet. U l-Ministru Byron Camilleri, tajjeb, ma nsellimlux minn hawn, qal fil-Parlament, isma' mhux vera ta' li qed jgħid Peppi, ma metiċ Malta di. Għax kienet fuq il-ħelikopter. Aħna qatilniha, mela mhux jien, eh? Imma Issa jien nemmen li min jibqa' Meta meta tisma' din skuża bħal dijek, mhux Malta mietet fuq il-helikopter. Eh, nibda ngħid imma possibbli qed jitkellmu fuq tifla. Ta' u da Biden kamil era bat mar il-Pride u għamel diskors u qal aħna niddefendu l-kulħadd għax ma ddefendejtix il-di. Għax ma mhux qed tiddefendi l-dawk li qed tibgħat lura. Doka, all right, tista' tagħmel kontrihom, u di l-falsità u din hija l-ipokrezija u xi ġifieri di x'għandha x'għandha inqas di. U mhux di biss, eh? ġi intervistajt tfajla li kienet qabel għax kienu jidħlu qabel, fimti ġiet stuprata ġifieri l-Libja f'disa' xhur kuljum. Kuljum ġiet stuprata di. Intervistajt ta' buċċa mikxuf illum ners taħdem il-Mater Dej di. Illum ma titħoġ dik. Illum jibgħatuha lura. F'ismek jibgħatuha lura jew f'ismi jew f'isem in-nies li qed jarawni, kif nistgħu naċċettaw illi nibgħatu lura nies il-Libja fejn hemm gwerra u fejn hemmhekk jien kont hemm trattati ta' żibel. Litteralment, jiġifieri, jgħidulhom biex jagħmlu xi ħaġa ma jagħmlux qishom tuhom bil-misħu. Wiċċhom għax rajthom bajnejja daw jien. Jon kella għaddej għaddejjin ma' grupp ta' studenti Da kulħadd jiġifieri bil Kalashnikov. Kalashnikov kulħadd jiġifieri bil x'ismu. U għaddej mel sede, da għaddej għaddi jiswed, u da se jispararu, se joqtlu hemm ħdejja, eh? Għetu, no, no, no, ġebesi. Għalli dak ħadd ma jaf li uħajr. Allora toqtlu. Għalli supposti jgħat fuq il-ferant jġire, dak kienet supposti jġire kontra Gaddafi allura, eh? Għax għalihom skjavi, fimt? Ebegħed jgħidulhom li hu sklav fil-fatt. U hekk jittrattawhom, eh, ġifieri, rajt sħarġu ħabsijiet pereżempju l-Libja fejn ma tistax la toqgħod bil-qiegħda u laqas bil-wieqfa. U dlam ċappa. U dawn kienu jitfawhom hemm, eh, ġifieri. X'inhu jimmotiva lil pereżempju f'dal każ, x'immotiva lill-Istat Malti biex ma jilqaħiex, biex ma Tiex l-ilma. Għax imbagħad rikonna l-infernu jqgħod jgħid lin-nies illi qed daħlu inqas immigranti għaw Malta, jekk jgħid il-gvern, mm, mm. li daħlu inqas immigranti. Ovvjament ma jgħidx il-gvern huwa li f'daw l-10 snin li ilu fil-gvern ġab iktar minn 100,000 Persuna li mhuwiex, mhumiex immigranti. Mhumiex asylum, mhux qed ifittxu l-ażil qed Le, le, jġibhom, jiġu ġifieri b'mod. Jimportom biex.
Il-kelma jimportom ukoll anke kera li timporta bniedem, imma fil-verità hekk qed jagħmlu. Ħafna drabi jimpurtaw nies u tiskantu ġifieri il-partit li suppost huwa tal-ħaddiema. Mhux hekk? Qed iġib ħaddiema biex jiġu trattati ħafna minnhom mhux kollox ma rridux ġeneralizzaw ta' skjavi, u ta' mhm. sterament skjavi moderni, u ġifieri. Eh, u biex ngħidu kollox, uħut ftit vera mill-Maltin qed jagħmlu hekk eh, biex niftehmu. Ġimet iżom 14 ġo fletta erba ta' Malti.
Mela, tlaqna.